Shwmai, shwmai, shwmai. Nawr, ni wedi creu ein logo ni mewn Adobe Animate, nid mewn Photoshop, mae dal bach yn rhyfedd wneud yna. Ond, nawr ni wedi creu e, ni angen ychwanegu ein logo bach ni mewn i'n fideo a wneud e lyflu a hyfryd a bach o brandin yn y cornel i wneud rhywbeth fel yna. So, ni'n mynd i mynd ati i ychwanegu media fel ni'n wneud e. gyda unrhyw beth arall, felly ni'n mynd draw i y plus fan hyn, your media, a wedyn mynd mewn i set y digidol, am y cyfrwng, lluniau, a wedyn dylsyn ni, os ni'n sefyll fe'n lle cywir, dylsyn fe fod fan hyn, a ni angen gwneud yn siŵr bod mae fe'n PNG. Ni'n cofio y logo horrible nes i creu. So, chi'n naill yn gallu gwasgu hynna, neu ni'n gallu Llusga fe a draga fe mewn. Fel hyn. O! O! O, hwnna'n edrych yn really, really lovely, nag e? Ie, ie, ie, fantastic job fan'na, Mister Jones. Nawr, um, yn amlwg hwnna'n mynd i cymryd dros ein fyd yn ni. Ie, yeah, sa'n meddwl, sa'n meddwl. So, be ni'n mynd i eisiau gwneud? Ni eisiau newid hwnna i bod yn llai. Felly, os ni'n edrych draw fan hyn, chi'n gallu gweld y bottom yma. Draw fan hyn, lle mae'n dweud crop. So, ni'n gallu newid lle mae fe, ond ni'n hefyd yn gallu newid y sgeil arno fe. So os ni'n cadw hwnna wedi ticio, felly os ni'n newid maint fe, mae fe'n cadw fe yr un proportions. Felly os fi'n llusgo hwn lawr, o, mae'n neud e'n llai a fwy o... Os ni'n neud e heb hwnna, bydde fe'n neud hwn, chi'n gweld? So, gwasgu man, maintain proportions. Dwi'n moyn hwn. Hwna. So, ni'n gallu clic arno fe hefyd. Ni'n gallu roi e lan yn y cornel fan hyn, fi'n meddwl. Bydd hwnna'n edrych bach yn well fyna. Ni hefyd yn gallu newid yr opacity fan hyn. So, y tryloiw der. So, os fi'n neud e bach i... hwnna. Da'n edrych yn un fath beth, ond oherwydd y llyfio wahanol fi wedi defnyddio. So, os y fi'n neud hwnna, gweld mwna edrych bach o well fanna. Yeah, not too bad, not too shabby. Nawr, beth fi'n mynd i wneud wedyn yw, fi'n mynd i ychwanegu traws newidiad i'r logo yma, so fi moyn hwn, Dod i fan hyn. A fi'n mynd i wneud y logo yn fwy dros y sgrin. So, fi'n llusgo un arall mewn fan hyn. Just skip y trwy ddo. A wedyn, boom! Hmm, dal ddim yn siŵr am hwnna. Ond, be ni'n gallu gwneud yw, ni'n gallu gwneud traws newidiad. Ar hwnna. Fel hwnna. A fi'n meddwl, gallwn ni wneud hwn jyst bach yn llai. Bach yn llai. Ond chi hefyd... O, nid y llun yna. Y llun yna fi moyn. Chi'n gallu defnyddio rain i lleihau e. Os fi'n gallu clicio ar y lle cywir. Dyna ni. Nid bach yn fwy fyna. A fel na. A ni mwyn cadw'r opacity yn 100% fyna. Cadw fy'n y canol. So os fi'n chwarae fan hyn, newid o fyna i fan hyn. A paid angofio y traws newidiad ar y diwedd fyna. Lyfli. A dyna ein logo ni wedi ychwanegu.